Мине мине Айдар Мишәхи таныштырды. Исәнсез, хәерле Исемем минем Алсу Махмутова Гыйматдинова. Мин үземнең презентациямне тормыш хикәя белән башлыйсы килгән иде. Чөнки минем тормыш хикәям тел өйрәнү, телне саклап калу һәм күптөрлелек белән Бик тыгыз элемтәдә. Мин Шаһабетдин Мәрҗани исемендәге икенче татар гимназиясендә укыдым. Бездә күп фәннәр татар телендә укытылды, шуңа күрә унбер ел дәверендә мин бер 85-90 процент белемемне татар телендә алдым. Шул ук вакытта без гарәп телен өйрәндек, ләкин мәктәпне бетергәч тә минем кызганычка каршы гарәп телен кулланырга мөмкинчелекләр булмады, шуңа күрә ул хәзер бары тик уку укый бел белгән хәлләр белән калды инде. Шуннан соң мин күчтем Казан дәүләт университетында һәм анда өйрәндем роман германской филологии, телләр өйрәндем, инглиз теле һәм испан телләрен өйрәндем. Анда минем өчен бик зур культур һәм тел шок булды, чөнки барлык фәннәр барысы рус телендә иде. Иң гади аралашу формалары, мөрәҗәгать итү һәм башкалар миңа урыс телендә бик авыр бирелде һәм беренче ике елны рус телендә өйрәнергә, инглиз телендә генә һәм икенче тел буларак безнең испан теле булды һәм испан телен өйрәнергә мин миңа бик катлаулы иде. Терминология, бер-бер белән аралашу һәм алар миңа бик күп кыенлыклар, теге фән буларак кына түгел, менә аралашу һәм башкалар башка яктан миңа бик катлаулы иде. Шуннан соң мин испан телен өйрәнә башладым, икенче, өченче курстан. Һәм испан телен һәм инглиз телен без параллель рәвештә өйрәндек, чөнки безнең бу бик программага бәйләнгән булган иде. Аннан соң мин бардым Комплутенс университетына, Испаниягә, испан телен испан теле укытучысы буларак өйрәнергә. Һәм шуңа күрә минем испан теле белеме, инглиз теле белән бик бәйле рәвештә алып бара алды, шуңа күрә миңа хәзер дә испан телен һәм инглиз телен кушып сөйләшергә байтак җиңел. Аннан соң минем өчен яңадан бер бик кызыклы күчеш булды дип әйтергә була. Мин киттем Америкага магистратурага укырга. Һәм яңадан Бөтенесе бары тик инглиз телендә генә. Мин бер терминологияне дә белмим. Мин укыдым инглиз теле филологиясе белгечлегендә һәм Аристотельләрне, фән буенча бөтенесе инглиз телендә бар булган иде. Һәм миңа яңадан бер-ике ел бик катлаулы иде. Кешеләр белән аралашырга иң гади академик вокабуляр миндә юк иде. Ничек дәресләргә язылырга, нинди сораулар бирергә, барысы да инглиз телендә булган иде. Шуннан соң мин укуны дәвам иттем. Мин бер елга кайттым Казанга, медик, медицина университетында һәм Каида эшләдем, һәм кире киттем Америка Кушма Штатларында аспирантурага укырга, Пердью университетында. Һәм гомумән мин Америкада шулай ун ел йөрдем. 19 яшьтән алып 29 яшькә кадәр мин иң кимендә дүрт ай, иң күбендә Ун ай Америкада яшәп калдым. Яисә мин эшләдем, яисә мин укыдым. Һәм соңгы ун ел дәверендә мин күбесенчә бары тик инглизчә генә сөйләштем. Әмма һәм әти-әнием белән генә татарча сөйләштем. Һәм гафу үтенәм инде, минем хаталарым булса, сөйләм телем дә шуннан гыйбарәттер, чөнки чынбарлыкта мин бүген бу презентациягә килгәндә, Фикерләп килдем, әйтәм, бу бит минем гомеремдә беренче татар телендә биргән презентациям. Мин бит мәктәптә укыганда татар телендә укысам да, без презентация ул вакытта эшләми идек. Һәм башка меңләгән минем презентация инглиз телендә, минем иң күбе презентацияләр, 60 тан артык презентация, конференцияләр, төрле чараларда катнашып, рус телендә кимрәк, рус телендә миңа барыбер авыррак презентацияләр ясарга. Ә менә, менә хәзер башлап җибәрәм инде татар телендә презентацияләр бирү. Менә хәзерге вакытта мин халыкара мөнәсәбәтләр бүлеге мөдире булып эшлим һәм шул ук вакытта инглиз теле укытам. Нишләп мин үземнең тормыш хикәямне сөйлим? Мин күптеллеккә бик җитди рәвештә күчтем. Менә шул аспирантурага кергәч, миңа менә шул билингвизм, күптеллек сораулары кызыксынган иде һәм минем диссертациям булды Башлангыч мәктәп укытучыларының телгә карата мөнәсәбәтләре. Инглиз теле, рус теле һәм татар телләренә карата мөнсәбәтем. Һәм мин шундый бер бик гади нәтиҗәгә килдем, гомерем буенча мин бөтен телләрне аерым, индивидуаль рәвештә өйрәндем. Минем башта барыбер татар теленә аерым басуым иде, аннан соң рус теленә, университетта укыганда, испан теле һәм иң күп вакытымны мин сарыф иттем инглиз теленә өйрәнгәндә. Телләр. Алар бик бәйле. Һәм телләр өйрәнү алар бик бәйле рәвештә булырга тиеш. Һәм менә без бу сорауга минем презентациямдә әле кире кайтырбыз. Менә бу тормыш хикәям белән мин сезгә тәкъдим итәм, сез үзегезнең тормыш хикәягезне уйлап карагыз һәм анализ ясагыз. Сез кайсы телне кайда өйрәндегез, кайсы контекстларда, кайда кулланасыз һәм аның Сезнең сөйләм теленә һәм белүегезгә нинди йогынтысы бар? Һәм бу беренче сорау инде сезгә. Минем презентациямдә бар тик ике тезис бар, ике лозунг, сезнең популярлык терминологияне куллансак, һәм берничә комментарийлар. Иң беренче бик гади һәм бик җиңел тезис. Әгәр карасак, кергән мәгълүмат күләме Ул күптеллек нигезе. Нишләп шулай? Әгәр без бары тик бер телдә генә сөйләшәбез икән, мәсәлән, нинди телне алыйк, нинди илне алыйк, ну, мәсәлән, теләсә нинди Испания телен, Испания телен, Испания илен алыйк, анда испан халкы яши, испан телендә яши, аларда телдә кергән күләм, бернинди йогынты ясамый. Әгәр без сөйләшәбез күптеллек турында, шул ук вакытта категория input яисә кергән күләм бик зур әһәмияткә ия. Һәм уйлап карагыз, һәр телдә кергән мәгълүмат, бу ишеткән мәгълүмат, сөйләм теле. Без бер-беребез белән аралашабыз, тыңлыйбыз, актив рәвештә А, телне ишетәбез. Яисә пассив, урам буенча барабыз, кешеләр сөйләшә, татар телендәме, рус телендәме, без аны барыбер аңламыйча да, безнең баш мию ул информация, ул мәгълүматны ничектер үзләштерә, әйеме? Укыган мәгълүмат, шулай ук, менә мин китап укыйммы, гәҗит укыйммы, яисә урам буйлап барганда элмә такталары булсынмы, реклама булсынмы, барыбер, әгәр яңадан активмы, пассив рәвештәме, без тел өйрәнәбез, без аны күрәбез, без аны ишетәбез. Әмма шул ук вакытта бу мәгълүмат, телдән чыккан мәгълүматкә бәйле, көндәлек рәвештә без нинди, нәрсә укыйбыз, нәрсә күрәбез, нәрсә язабыз, профессиональ рәвештәме, эшебездәме ул, бер-беребез белән аралашкандамы ул, әйме? Һәм менә бу үзенчә бер круговорот ясый, әйме? Һәм мин гади мисал өчен үземнең тормышымны, көндәлек тормышымы анализ ясарга булдым. Димәк, һәрдаим, һәр көн мин якынча татар телендә ун процент сөйләшәм, бу гомумән минем гаиләмдә, әни белән әти белән. Абыем белән дә кызганычка каршы, күбрәк ул урыс телендә укып, урыс мохитендә аралашып, күбрәк русчага күчәргә тырыша, мин аның белән көрәшсәм дә, ну, нәтиҗәсен тудымыш закончалыгы шул инде, әйме? Рус теле 65 процент. Минем эшем телләр белән бәйле булгач, делегацияләр килә, безнең инглизчә сөйләшкән генә коллегалар бар. Инглиз теле ун процент һәм испан теле биш процент, чөнки безнең испан телендә сөйләшкән студентлар бар. Мин теләсә ничек алар белән испанча сөйләшергә мөмкинчелек эзлим. Ләкин менә телдә кергән мәгълүмат ул ун процент, әйме? Һәм телдән чыккан мәгълүмат якынча алар. бер-беренә бик зур бер-беренә бик зур йогынты ясый һәм бер-беренә бик бик бәйле. Нишләп миңа хәзер татар телендә сөйләшергә, академик сүзләр табып, сезнең белән аралашырга, презентация бирергә бик авыр. Чөнки минем бөтен сөйләм телем, ун процентым, ул бары тик гади Әни, әти теле. Көнкүреш теле. Көнкүреш теле. Һәм нәрсә мин эшләргә тырышам? Мин радио тыңларга тырышам, гыйлемдә мәкальләр укырга тырышам. Ләкин, кызганычка каршы, безнең мохиттә, эшебездә һәм башка сфераларда, контекстларда менә бу телләрне күбрәк ишетү, күбрәк уку бик әз. Һәм менә бу минем беренче тезис һәм мин менә шул тезис турында сезгә уйланырга тәкъдим итәм. Димәк, берничә тел булган мохиттә һәр телдә кергән мәгълүматның күләме иң мөһим. Икенче тезис ул бераз катлаулырак, инде мин аның нечкәлекләренә кереп тормыйм. Телләр өйрәнү антологиясе бар, анда ничек Болар бер-берсенә бәйле, телне оныту, мин үземдә монда хаталар да таптым, гафу итәрсез. Ләкин ике иң мөһим параметрны билгеләргә кирәк монда. Телләрне өйрәнү вакыты ул бала чактан, менә мин тугач та ике телдә өйрәнеп, татар һәм рус телендә, күбрәк татар телендә сөйләшеп өйрәнеп үскән бала, Һәм икенчесе ул телләр саны, бер яисә күбрәк телләрне өйрәнү. Менә бу ике параметр, алар бер-берсенә бәйле. Бар балалар ике телне балачактан өйрәнгән, яисә бар балалар чит илгә күчеп, ике телне 18, 15, 30, 40, 50 яшьтә өйрәнгәннәр. Һәм аларның тел өйрәнү мөмкинчелекләре, хәтерләре, һәм аларның телгә карата карашлары һәм башкалар бик төрле формада үсәчәк һәм узачак. Һәм менә боларны искә алырга кирәк, онытмаска. Ярыймы? Һәм бу икенче тезис. Бу икенче тезистан соң мин уйлап карадым. Менә без барыбыз да фикерләвемчә беләбез күптеллекнең әһәмиятен. Барыбыз да беләбез билингвальлекнең төрле файдасын. Ләкин Кызганычка каршы, күбебез үземне алып, әйме, дүрт телне белсәм дә, мин дүрт телне камил рәвештә бөтен сфераларда да беләм дип әйтә алмыйм. Һәм уйлап карадым, нишләп бу шулай микән? Һәм менә шундый тормыш закончалыкларын язырга булдым. Иң беренчесе, без бала чактан телләрне өйрәнми калабыз һәм бары тик үсә төшкәч кенә икенче һәм башка телләрне актив рәвештә Аны аларны өйрәнергә кирәклегенә төшенәбез. Үкенәбез балачактан телләрне өйрәнмәгәнгә һәм чит телдә сөйләшкән мохиткә барырга яисә балаларыбызны җибәрергә тырышабыз һәм бик аңлы рәвештә телләрне өйрәнергә көрәшәбез. Нишләп? Мин әле дә сөйләшәм коллегаларым белән, алар урыс кешеләре, ләкин инглиз теле укучылар һәм мин сорыйм, балаларыгыз бар, Балагызга балачактан ук рус телен, татар телен, инглиз телен өйрәтегез, сез бит беләсез бу телләрне. Һәм алар миңа бер бу тезисларның берсен әйтәләр, балаларга кирәк түгел, алар бары тик рус телен генә башка өйрәнсеннәр, үсеп җиткәч, алар аның файдасын гына күреп, алар аның мөһимлеген табып, сон шуннан соң гына өйрәнәләр. Ләкин безгә барыбызга мәгълүм, балачакта өйрәнергә күпкә җиңелрәк, аның файдасы күбрәк һәм аның нәтиҗәләре күпкә югарырак булачак. Әмма менә шуңа күрә, ләкин бу күпкә авыррак дип әйткәнемчә, иң җиңел һәм күп терлек мөхитендә яшәгән кешеләр өчен һәм иң кулай ысул ул, телләрне тугач та өйрәнү. Кайсы вакыт безгә әйтәләр, менә мин баламны Англиягә җибәрәм инглиз телен өйрәтергә дип, чөнки менә анда мөхит, анда башка телдә сөйләшергә мөмкинчелекләр юк, әйдәгез җибәрәбез. Шул ук вакытта мин үземнең коллегаларыма әйтәм, Менә сезгә Татарстанда идеальный хит! Адәмне өйләнергә файдалы. Нокта. Аксиома. Теләсә нинди, татар теле булсынмы ул, Австралия теле булсынмы, Австралия аборигеннары теле булсынмы ул, теләсә нинди чит телне өйрәнергә файдалы. Әгәр без моңа риза икән, димәк, һәм мохит файдалы икән, димәк, менә Татарстанда идеальный хит! Татарлар бар! Мөмкинчелек сөйләшергә, ишетергә бу телне бар. Менә мохит бар, әйдәгез өйрәнек телләрне. Ләкин кызганычка каршы без моны кулланмыйбыз һәм моңа карата мохитнең бу килеп чыга двойной стандарт, икеле стандарт, әйме? Үзебез бер яктан чит илгә җибәрәбез мохит, мохиткә, димәк, безнең балаларны, ничек дип әйтим инде, Шул мохиттә яшәп, телне үссеннәр дип, Англиядә, Великобританиядә, ләкин шул ук вакытта Татарстан таза булган, безнең районнарда булган мохитне кулланмыйбыз. Нишләп? Әйеме? Стереотиплар тагын бер авырлык безнең телләрне өйрәнергә һәм күптеллекне үстерергә. Бик күп кешеләр, әйткәнемчә, телләрне өйрәнүе баланың физиологик яктан артта артка калуына бәйле дип уйлыйлар. Менә минем балам буталып бетәчәк, ул бары тик бер телне генә өйрәнсен, нәрсәгә кирәк миңа аңа башка телләр? Индивидуаль билингвизмны хуплау, ләкин социаль билингвизмга каршы чыгу. Берничә мәктәпләргә мин йөрдем, укытучыларның һәм директорларның телгә карата карашларын өйрәнергә дип. Һәм шундый кызык хәл килеп чыга, Хәтта ки, кызганычка каршы, кайбер татар мәктәпләрендә миңа директорлар әйтәләр, Беләсезме, мәктәпнең бурычы, телләр өйрәнү түгел, телләрне, татар телен, әти-әни өйләрендә өйрәтсен, алар гаиләләрендә сөйләшсеннәр, ә бездә, мәктәптә, без бары тик белем бирәбез, без телгә өйрәтмибез. Яңадан, алар үгез ашу, телләрне өйрәнү ул бары тик индивидуаль әйбер генә. Син үзеңнең өеңдә, үзеңнең почмагыңда рәхәтләнеп татарча, башка телләрдә сөйләш, өйрән, ләкин аңламыйлар, тел ул бит, без бит социаль кешеләр һәм тел, телне өйрәнмәсәң, аны кулланмасаң, әгәр мохит булмаса, аны барлап тормасаң, ул югала, ул кызганычка каршы, аны җитди рәвештә белеп торырга байтак авыр. Икенче бер стереотип, күп теллек милләтне һәм бу очракта нацияне юкка чыгара ала дип. Бу бик озак вакытта совет чорында булган стереотип. Советлар заманында китапларда да язылган инде ул. Совет милләтен булдырыр өчен һәм аны ныгытыр өчен Бар кеше дә бары тик бер телендә генә, бер телдә генә сөйләшергә тиеш, чөнки әгәр алар сөйләшмәсәләр, алар бер-берсен аңлашмаячаклар, бер-берсенә нәфрәт хисләре туачак һәм, һәм башкалар, һәм башкалар. Чынбарлыкта бу яңадан бер уйлап табылган идеологик бер стереотип, Чөнки дөньяда бик күп мисаллар бар, берничә милләт, берничә телдә сөйләшкән халыклар бик дус, бик матур рәвештә бергә-бергә яшиләр. Канаданы алсакмы, Европа илләрен алсакмы, безгә килә, мәсәлән, әле дә бездә бер профессор бар, аспирант ул Германиядән, үзе француз кешесе, Үзе Германиядә эшли, рәхәтләнеп французча да сөйләшә, немецча да сөйләшә, испан телен дә белә, башка телләрне дә белә. Килеп безгә әле әкренләп рус телен, татар теле сүзләрен дә бер-ике сүз өйрәнеп ала. Алар өчен бу гадәти хәл, әйме? Һәм алар өчен милләтне берничек тә таркый тарката торган бу бернинди дә признак та түгел, әйме? Һәм бу барлык стереотипларга Инде хәзер ге вакытта галимнәр бик күп каршы чыгып мәкаләләр язганнар, әйме? Телләрне өйрәнү баланың физиологик яктан каршы артка калауына китерә дигән тезиска каршы бик күп мәкаләләр чыкты. Баланың баш яшьтән үк телләрне өйрәнсә, аларның баш мие яхшырак эшли. Димәк, аларның хәтере яхшырак була. Алар Directions, ничек була? А, юнәлешләрне, мәсәлән, әгәр бирәсең аңа бер список юнәлешләр, алар ул юнәлешләрне күбрәк һәм озаграк истә тота. Алар берничә телне белгәч, аларга төрле биремнәр бирәсең, алар, мәсәлән, сары төс, ләкин аңа язасың кызыл дип. Зәңгәр, аны язасың кара дип. Алар Тоташтыргач та, алар содержаниесен, мәгънәсен хәтердә калдыралар, ә терминнарны тоташтырсалар да, алар бары, барыбер содержаниесенә әһәмият бирә, чөнки аларның теге, ничек дим, формаль сүзләргә түгел, ә аның мәгънәсенә кала хәтерләре. Менә шуңа күрә күптөрлелекне өйрәнү, аның бик күп файдалары, бу балаларга килгәндә. Олыларга килгәндә. Канадада, бигрәк тә Онтарио, Торонто шәһәрендә булган Онтарио институтында бик бик кызыклы бер галимә бар. Ул нейрофизиологик яктан билингвизмның, күптеллекнең файдаларын өйрәнә һәм аның тикшерүләре буенча Альцгеймер һәм Паркинсон авырулары белән булган пациентлар, әгәр алар күптеллекләрне алар әгәр алар күптеллек икән, аларның бу авыруларны барлыкка килү мөмкинчелеге Күпкә кими. Кешеләрдә фикерләр бик күп, ләкин алар сезне үпкәләтмим диеп, белмичә сораулар бирмәскә мөмкин. Курыкмагыз, авыр сораулар бирергә мөмкинчелек бирегез һәм менә шундый дискуссияләргә кереп аралашыгыз һәм аларга менә бу стереотипларны онытырга, үзгәртергә булышыгыз, дигән киңәш бирәсем килә. Тагын бар төрле башка киртәләр телләрне өйрәнүгә карата, һәм бу инде күбрәк минем диссертация эшемә бәйле, бу туган телгә карата тискәре караш. Кызганычка каршы, безнең милләт халык, безнең милләт кешеләре арасында да бар байтак кешеләр татар теленә тискәре караган. Һәм. научный исследование һәм фәнни эзләнүләр нигезендә күрсәтелә ки, аларның карашлары, тискәре карашлары телне өйрәнүгә карата башка кешеләрнең карашларына тагын да көчлерәк йогынты ясый. Мәсәлән, мин бер мәктәпкә бардым, ул инглиз телен тирәнтен өйрәнә торган мәктәп. Конфиденциальлек белән укылам, мин аларның исемнәрен әйтмим инде. Татар теле укытучысы Татар телен чип-чиста беләм, ләкин татар теленә шундый тискәре караш ки, башка укытучылар белән интервью алгач, берничә укытучы миңа әйтте, менә татар кешесе үз телен яратмагач, татар кешесе үз теленең кирәклеген аңламагач, безгә нәрсәгә сез аларны, ул татар телен, татар әдәбиятен, Көчле рәвештә мәктәпләрдә бирәсез, нәрсәгә сез аны алга сөрәсез дигән сүзләр бик күп булды. Кызганычка каршы бу бар һәм менә бу тискәре карашларны яңадан аның тамырларын өйрәнергә кирәк, аның үзгәртергә кирәк. Бер кызыклы Китап язып чыгарды Оксфорд нәшрияты. Британия утраулары янында Гернесие дигән француз утраулар бар, кечкенә генә. Анда да халык шул утрауда гына өйрәнгән телдә сөйләшә һәм, кызганычка каршы, ул да тел юкка чыгып бара. Һәм ул галимә тикшеренүләре буенча, телне саклап калу өчен Телне белү, тел белү дәрәҗәсе түгел, телгә караш иң мөһим дип килгән. Менә китап язды ул, бик зур ун еллап анализ ясады ул, статистика да җыйды, интервьюлар да алды, телдә сөйләшкән, сөйләшмәгән кешеләр белән дә аралашты һәм бик шундый кызык нәтиҗәгә килде. Син телне беләсеңме, ләкин белмисеңме, ул мөһим, ләкин иң мөһиме, синең телгә карата карашың. Әгәр син аны белмисең икән, ләкин телгә карата карашың синең бик кулай, бик яхшы, син аны барыбер әкренләп, аны сүзгә сүз, җөмлә әкренләп төзеп өйрәнәсең һәм аны хуплап, кеше арасында шундый бик позитив караш тудырасың. Һәм бу бик мөһим. Шул ук вакытта минем бик диссертациям нәтиҗәсендә берничә бик кызыклы нәтиҗәгә килдем. Урыс мәктәпләрендә директорлары билингваль булган, күптеллекнең файдасын булган директорлар татар теленә дә, инглиз теленә дә, башка телне өйрәнүгә дә мөмкинчелекләр тудыра. Урыс булса да, татар теленә иң якты шул, укытучылар табып, мөмкинчелекләр табып, татар нәшриятләре табып. Ә менә шуннан тора балаларның татар теленә карата мөнәсәбәтләре, татар телен яратуы һәм башкалар. Бу бик мөһим фактор. Икенче киртә, туган телдә белем алу мөмкинлекләре булмау, без моны әйтеп үттек инде. Мәдәни һәм башка чаралары башка телдә уздырылуы мине Кызганычка каршы, бераз борчый, безнең Сабантуй һәм башка бәлки чаралар әкренләп урыс теленә күчә, урыслаша дип әйтергә була. Гаиләдә туган телне бары тик олылар белү, туган телнең язма формасы булмау, монысы инде безгә караш түгел. Аудио һәм видео чыганакларның санаулы булуы, туган телнең көндәлек тормышта кулланылмавы. Ләкин, кызганычка каршы, менә минем шәхси фикерләрем буенча, Телне саклап калуга иң мөһим бер нәрсә бар, ул, минемчә, бәйле менә бу тезиска, туган теленең кеше өчен, аның шәхес буларак формалашуы өчен һәм дөньяга карашы өчен, тарихын белүе һәм киләчәге өчен иң тамыры, иң төп тамыры икәнлеген сизенә. Гади генә әйткәндә, менә миңа, күпме мин Америкада укысам да, күпме миңа Америкада калырга мөмкинчелекләр бирмәсәләр дә, мин, күпме мине син Америка кызы дип эндәшмәсәләр дә, Россия, россиянка, русская дип эндәшмәсәләр дә, мин һаман саен үземне, юк, мин татар кызы, мин Россия гражданы, Мин, бәлки, дөнья кешесе, ләкин иң беренче чиратта мин татар кызы, мин татар кешесесе дип. Һәм менә шул бик гади тезисны аңлау, ул бик мөһим. Һәм миңа калса, менә татар телен саклап калу өчен, менә кешегә, һәр кешегә менә бу тезисны чын күңелдән аңлап һәм алга сөрү бик мөһим. Һәм бу күп ишетеп беләсездер инде, бу фикерне туган телен белмәгән кеше күпме телләр белсә дә, кешеләр арасында хөрмәт яулый алмаячак. Яисә син телдә, син кешегә чит телдә мөрәҗәгать итәсең икән, син аның аның аңы белән эшлисең. Әгәр син кешенең туган телендә сөйләшәсең икән, син аның йөрәгенә ирешә аласың, дигән. Менә бу фикерләр бик якын. Һәм презентацияне инде минем бетерәсе килә. Тел өйрәнүчеләргә киңәшләр белән. Иң беренче киңәш ул берничә телне өйрәнгәндә, һәр телдә кергән мәгълүмат күләмен исәпләп, аңлы рәвештә Аз күләмле тел сфераларын үстерү. Мин үзем мисалында әйттем инде, яме, әмма, мәсәлән, минем татар телен бары тик ун процентта гына кулланырга, ишетергә мөмкинчелегем булгач, димәк, миңа аны үстерергә кирәк. Әгәр минем камил рәвештә татар телен, испан телен һәм инглиз телен беләсем килә икән, димәк, миңа аларның процент яктан куллануыңны, ишетүеңне егерме биш, егерме өчәр процент ясарга кирәк. Алай булмаса, мин әкренләп татар телен дә, инглиз телен дә, испан телен дә югалтачакмын. Яисә минем белем дәрәҗәсе, сөйләм белем, сөйләм дәрәҗәсе күпкә төшәчәк. Һәм миңа аны алып барырга да байтак авыррак булачак. Хаталардан курыкмау. Шундый чын күңелдән әйтәм. Менә әле генә дә презентациягә әзерләнгәндә, әйтәм, инглизчә генә сөйләсәм иде, шундый күпкә җиңелрәк булыр иде миңа, менә презентация инде татар телендә булса. Чөнки мин шулкадәр күп презентацияләр ясап, инглиз телендә сөйләшеп өйрәнгән ки, татар телендә авыр. Ләкин менә бу, ничек дип әйтим, куркуны, бу Нәрсә, ничек дип әйтим инде? Ул әле бәлки бәйле, беләсезме, безнең перфекционизмнан. Ул телләргә килгәндә, ул бәлки методик яктан инде формалашкан безнең телләр укыту методикасында. Безнең бала чакта, мин үземне хәтерлим, инглиз телен, гарәп телен өйрәткәндә, бер җөмлә әйтәбез, Анда өч хата ясыйбыз икән, һәр хатадан соң безне төзәтәләр. Димәк, төзәткәннән шул контекстта безне өйрәтәләр, бәлки теге аңлы рәвештә түгел укытучылар, бәлки укытучылар чынлап та телиләр безнең телне әйбәт өйрәнергә, өйрәтергә дип, ләкин бездә шундый курку хисе туа, без хәзер теләсә нинди генә җөмләне әйтсәк тә, ул идеаль булырга тиеш дип уйлыйбыз, ләкин телдә алай булырга мөмкин түгел. Менә телне шулай хаталар ясап, презентацияләр ясап, язып булсын хаталар. Рус телендә дә язган кешеләрнең хаталары бар, инглиз телендә дә интернетта тулы күпме сайтлар бар, ләкин алар язалар. Язу белән алар үзләренең навыкларын, үзләренең күнекмәләрен яхшырталар. Менә шулай сезнең белән бергә мин әнә берничә сүзләр дә өйрәнеп барам. Бигрәк тә мин дәйме? Һәм минем өчен педагог буларак, укытучы буларак һәм мөгаллимә буларак иң кызганыч һәм иң кызыклы фикер ул менә бу. Мәктәптә билингваль яки чынлап та ике яисә берничә телдә барлык фәннәрне өйрәтү һәм өйрәнү. Бу бик мөһим, аңа, чөнки бары тик безнең мәктәпләрдә яисә татарча, яисә урысча, яисә кайбер мәктәпләрдә кайбер дәресләрне инглизчә кертергә тырышалар. Америкада, башка илләрдә дә шулай ук. Алар аерым бу телләрне нитергә, аерып куерга телиләр, ләкин безнең башыбызда алай түгел бит. Без уйлыйбыз, Бәлки, кайбер әйберләрне бер телдә, кайбер әйберләрне икенче телдә, һәм шуңа күрә телләрне, фәннәрне өйрәткәндә бөтен цифрави рәвештә булырга тиеш. Мәсәлән, син теманы аңлатасың бер телдә, лексиканы бирәсең, шул ук вакытта кабатларга кушасың шул ук материалны башка телдә, син Шул дәресләрдә аңлата аласың. Мәсәлән, әгәр татар теле, рус теле икән, бик күп охшаш сүзләр бар. Әгәр гарәп теленнән кергән сүзләр бар, аларны аңлата аласың. Әгәр балалар инглиз телен белә икән, аларга ны, ә һәм башка звук, башка авазларның, рәхмәт, башка авазларның Охшашлыгын өйрәтә аласың. Миңа минем америк дусларым әйтә, аларга кайбер авазларны әйтергә татарча күпкә җиңелрәк, чөнки ул авазлар алар телендә бар. Менә бу охшашлыкларны табып, аларны бергә параллель рәвештә өйрәтү, бу миң минемчә, безнең педагогика өчен бик бик зур алга барыш булыр иде. Әлеге вакытта бик-бик аз шундый материаллар. Минем белүемчә, безнең мәктәпләрдә, Россиядә гомумән, шундый ике телдә алып барылган дәресләр, укытучылар, дәресләр, методикалар, кызганычка каршы, юк. Америкада, Канадада һәм башка илләрдә инде шундый методикалар барлыкка килә, алар атала Dual Language Programs, Bilingual Programs, аларда инде укытучылар махсус Белем алып, махсус китаплар әзерләп, махсус методикалар өйрәнеп менә шул яңарышларны кертәләр һәм балаларның белем дәрәҗәсе ахырдан күпкә югарырак, күпкә югарырак. Менә минем инде омтылышым, өметем, әкренләп менә бу темага күчеп, аны алга сөрү. Иреннән нуансы инде ялкаулык белән көрәшү актуаль, чынлап әйткәндә актуаль, ләкин телебезне саклап калу өчен бу бик мөһим. Нәрсә дип әйтәсем килә, менә иң мөһиме туган телне ярату, аның мәдәниятен, тарихын, әдәбиятен өйрәнү, аның байлыгына чын күңелдән гашыйк булу. Менә Резидә апаның презентациясе Бик кызыклы булды шул яктан да. Бары тик чынлап та телең белән горурланган гына кеше, телнең нинди бай, мәдәни яктан, тарихи яктан, илаһи яктан бай булуны күпме күбрәк өйрәнәсең, син аны шулкадәр авыз тутырып, рәхәтләнеп, горурланып син аның турында сөйләшә аласың, үз милләт кешеләре арасында, чит милләт кешеләре арасында. Һәм ул үз-үзеңә ышаныч, Self confidence ничек була? Самоуверенность, үз-үзеңә ышаныч, үз-үзеңә ышаныч дигән әйбер күбәя һәм син чынлап та телне өйрәнергә көчләп бернинди дә чын интуитив түгел interior таләп итте. Үз эчеңнән килгән мотивация булганда гына син аны шулай саклап кала аласың. Һәм шуңа күрә мин презентациямне